Maendi en eh, nyakalondo mar Victoria Ondamo prochiko kod ariyo nukta achiel duond jokanyanam kabende eh, YouTube wayudore kanyo endo Radio Lake Victoria TV En chenro kendi mar ng'e jothumbewa mabiro ni ngeso ka ngeso en ngeso ma jaber wang'o nyango ma jaber arwaki machiegni kabisa chenro kendi mar jothumbewa inene koso iwinje kopo ni winje en Radio Lake Victoria kinene en Radio Lake Victoria TV idhi kaja YouTube page marwa ma en Radio Lake Victoria TV ibonenwa kanyachiel kachiel chenro ma jothumbewa itayi kodan kaka marwa thuon suba Ne jogo iko mabende osebedo kochung' koda ka jothumbe ma bende kelo kaendi. Asanteni sana. An kaendi kawuono ni an kaendi koda ka Nyau Genya, Nyau Genya Nyerere. Mano jathum ma bende an go kaendi kawuono. Adamiye thuolo ohulrenu ni en ng'a machal nade, to nyinge ng'a, to kasto bende onyiswa ni to semak bade. Okay. Eh, Nyaugen. Adwa ni mondo inyis oganda jo Kanyanam ni tiluongi ni ng'a? Nyingi ma nyingi kasto nyingi bebede ma in go e yor nieki mar ngoma. Iluongo ni. Nyinga ma nyinga iluongo ni Lucy Adhiambo. Mhm. Anyaugen nyaka moro miluongo ni Ng'ochmana. Nyingi mar ngoma. Nyinga mar ngoma tiluongo ni Atis Nyathi Ugenya. Atis nyathi ugenya nyiri. Atis nyathi ugenya emana go kaende kawuono. Atis nyathi ugenya. Kapok wadhi babor bende eh, itedo ne ng'ato? Ng'ato ne ng'ato. Itedo ne ng'ato? Itedo ne ng'ato kanye? Kisumu ka. To ng'at mitedo ne ni? Itedo ne kisi donjo e thum koso kapodi? Kapok adonjo e thum. Oh, ngoma oyudi e weekend. Ere kaka ne decide ni kwa ada chako donjo e thum? Ah, nje diere moro mane ok adhi tich koro nabet abeta koro nawinjo kata ka anya wer kata ka nindo koro ng'ato ne manyisa

ayie ni wer nikech seche moko iyudo ka samoro jongo ma wakeyini gi samoro wuon pargi samoro ok nyal support in ikawe nang'o anenoga koro nomora nikech koro an free hmm. mhm. naneno ka ok obedo ne marach hmm. koro en ng'at mamiya support mang'eny moloyo en ng'at mamiyi support Thum mokwongo midhi igolo igolo mar ng'a? Ok, ower un pesa. Ni indiko thum kata ni compost ni compost uh, eh, thumni kowinjo koso kata kono poni compose ka ka kowinji kana pok idhi studio be ni wer ne matin mondo owinji kachako to naluorga wer ite hmm. but koro ne ochopo kama anya wer bobo wachna kanyo taneno kiwero maber hmm. Koro iwuok idhi e studio mokwongo, donjo e studio. Ang'o ma notimore e studio kae ni koro isedonjo e studio? Eh, yudo producer ni kanyo endo, omawe first time mari mar uh, ngoma. Ang'o ma notimore? Nokichachni? Nokachachni kendo mokwongo kata studio ni mnakie kama. Mm. Ng'eny naneno ka jothumbe ma Jeff Onyango Gulu mm. beyo zaidi. Mm -hmm. To owacho ni Jeff ni ema dwa namako. Mm. Koro kamanyo Jeff, be naneno ka ng'ama ber, omiya support mang'eny. In kaka isenyimimi, mano iduogi bi wer. Mm. An abiro losona wer mokwongo. Mm. Koro mar ariyo oselosona, Mm. mar adek be koro ero olosona. Mm. Koro aneno ka ober ok orach. Kaka nachopo to owachona ni weri wendi awero. Kasewero wang'e ah inyalo wer. Mm. To chako mana keto namba rekod seche go. Mm. Nyisa in koro yande e chunya adhi luongi. Mm. Koro ka nadhi to ayudo koloso wer maber. Mm. Ng'ama nikwongo ng'ama nioro ne wendni mokwongo? Wuon paro ikwongo oro ne nowacho nang'o? Nowacho nang'o ni kara ichakigo kendo next hmm. adhi support hmm. nabe ok atieko atieko mana gimoro three weeks. Eh, onyalo bedo three weeks nikech mane orona mokwongo mana neno mokwongo kasto obudho matin chak igolo moro mar wanga gina ni wanga bong'e ni were ok ong'eyo inyar ugenya motedo kisumu Gladys Wanga nyar kisumu bado tedo Homa Bay ang'o miyo ene mane yiere gin joma miyo matiyo pek ti. Mm. To kaka asenene to otiyo Homa Bay. Mm. Nobedo na maber kabisa. Ma nawacho ga ni sa asaya abiro yudo mula gi siwanga wiye. Mm. Koro tije ma nomora. Mm. Tije mano mori. Kandi nyiso un paro ndadhi gol ne Gladys Wanga Wer. nokawo nang'o to Gladys Wanga ni samoro pok unenoru kode samoro embe pesa ok ogoloni to jaodi mogoloni pesa nokawo gino nang'o noyie noyiego idhi ichak idok Kajef juogi oteri Kaje- Kajef kumoni juogi nobiro nang'o

Be chunyi osegombo romo gi Gladys Wanga? Chunya to osegombo. Hmm. Eh, be isetemo kata ni ah, atema nena romo gi Gladys Wanga? Pok atemo, lakini ka dayud kaka nya romo kode, hmm. chunya ber. Nyisi ni koro ma Gladys Wanga nyisa gimoro achiel. Kik nyisa gik moko ariyo gimoro achiel, ang'o ma dinyise? An dagone mana erokamano kaluwore gi chuny ma en go gi tije motiyo. Mm. Yani ema mora. Bidii mm. mare mora ka. Ako papa ni mon dubed kama. Mm-hmm. Bidi koro wami ji support bi koro bet na maber nikech kata an to man. Mm. Yes, chake ta chake lakini chieng' moro kopo nochopo kamoro kaka dwa. Anya miyo joma nigi talent mm. support mondo gichopi kama kech sani talent ema gichiemo mm. koro ma thum mar ariyo mar Gladys Wanga jogi koro teri kuom Gladys Wanga pogruok mane mani mantiere mani neno e kind thum mani golo mokwongo mani wero go wuon paru to gi thum migolo mar ariyo mar Gladys Wanga ere pogruok mani neno bende nigo step moro achiel koso ino ka mani golo mar ariyo ni ok mit kaka mane igolo mokwongo but aneno ni mag lalisi ni koka naneno kober ohingo ma mokwongo hmm. koro next eh, ingeni chako chako go thum dwe mar abich hmm. nyaka sani gi thumbe koro ma adhi gine mande mhm. adhi bedo gi thumbe adek udhi bedo gi thumbe adek hmm. dwe mar abich, auchiel, abiriyo, idonjo manyien to already e dweche ariyo kapok oromo mar adek in gi thumbi adek. E ngoma kaendi, bende nisebedo gi lek moro chon ni chieng' nabed jangoma? Pok nabedo, ngoma bende awuoro kama gini otuo. Koro in e industry ni? Pachi paro ang'o machielo? Next idwa mondo itim nang'o? Next ka Nyasaye omiya ngima gi pesa Mm. to dagomb mondo akan gi kama antiere Mm. to kik bed ni koro en gira kenda Mhm. obed ni onya konyo ng'ama chielo Mm. mopogore kode. Mm. Nyaka sani be nitie ng'at mosewacho ni atis agombo tiyo kodi. Nitie joma oseganyiza to koro abo nyiso ni podi aonge ni malong'o. Koro at least ka asedhine mbele to wanya wuoyo. Chunyi osegombo ni iti gi jathum mane? Koso in chunyi pok ogombo ni iti gi jathum moro amora? Yaani adwa dwa na tiye tiya ti. Hmm. To nyasaye chopa ka moro ma anya konyo jomoko. Mane ka gik na magi. E thum ka wang'e ni gik moko nitiere ma bende biro mopogore opogore. Samoro chunyi kaka eri gombo bedo gi bandni, samoro dhi oluongi kamoro, ichako go thum. Samoro bende wuon paru iwe oko. Ere kaka idhi manage gima chalo kama? Ka winjruok nitie to adhi manage nikech abende seche ma

Mar adek biro Monday. Mar adek ni en aila mane? En love song koso i- iwero ng'at machielo? Eh, ma en love song lakini en ohangla rumba. Oh, en ohangla rumba. Love song iwero go ng'at. Chak iwero go mana wuon wuon ot emi chak iwero. Ah, chaka wero moro machoan mok sani koro.

Ok owinjo marach. Owero kanyo endo eh, wacho ni owero kanyo ex ne machon to masani bende ong'eng'e ni ower machon but onge gima onya timo eh, machon cha okelo daf machon cha okelo pesa jawinjo mara kaachiel koda ka janeno mara nikech gini biro ni e nyakalano mar Victoria kaachiel koda ka Radio Lake Victoria TV matayo chenro ni endi iluonga kaka marwa Antan Mutsuba kata e chenro mar jothumbewa. An kaendi koda katis ma nyar Ugenya, nyar Ugenya Nyere. Nyar Ugenya, chunyi gombo ni dwe ka dwe igolo thumbe. Wang'eyo maber ni thum ka a to ji kale tembe mang'eny mabed ni noasekwano chien kocha cha. Jomoko donjo e thum kaendi ema koro nitie joledi moko eh, ma machuo ma bende koro wacho ni yawa to this nyathi ugenya ni omora manade ni to samoro en ng'ati mosiepni mosebedo ka mieri to koro ka gikanyo kendo koro dwa ni mondo koro dong' iwinja ere kaka idhi manage ma to samoro ng'ani en ng'at ma osiepni osiepni mosiepni ng'ani osiep nyumba ni kowie shoti mang'o ang'o ere kidhi mane gima to dwa to dwari mm osiep nyumba ni osiep sama be support omiyi Osebedo ka manage magwa nikech kuonde ma sekale ng'ato be kiseketo machiegni ahinya idhi neno nyaka nyanjo makoro gima odhi wachoni mopogore tek sana mm. udhi nene na otam no dhi wacho gicha mm. adhi neno ni kuma kinda ni nani biro waendelea tu maisha kicha an mostly mm. ng'enyne mwaboize osiepe kind jothumbe ariyo ema jala gi Elisha Toto Mano emino ni ng'ani gona thum mamit. Mm. Gite to ga thum but mano ema goni thum mamit moingo. Lakini ema to malo. Ni malo. Ema ni malo matin. Ni malo kosa matin kosa mang'eny.

Gimoro mane sekale ngimani machando chunyi nyaka sani. Samoro en midhiero moro, samoro en moro ma bende kelo mor moro. Mane mane sekale ngimani machando chunyi nyaka sani. Samoro en e yor mor kata yor midhiero. Ang'o mosemori e ngimani mogik? Mosemori ma gicha kiparo to nyaka imor. Mosemora. Hmm. To en mana minwa mosemora sana nikech kata nowewa kamano to ok nowewa wiya chwe ur kendo ni kara ka janyuol ni otho achiel kara moro nyako wikam. Hmm. Album ipango golo tich adi? Album

Namba na 0703 93 2584. Chake moya ne? 0703 93 2584. Mano kanyo da tis nya nyathi ugenya. En kaindi ja ohangla ma bende winjo kanyo do odwa ni mondo gol ni thum wang' ka wang' moro ewi moro bi ready. At least nyathi ugenya. Mar ng'at machon ni. Eh, mano gima kuna dwaro. Lens moko ariyo adek, mana mar ng'at machon. Hmm. Mar ng'at machon no. Hmm. Loyo na bro wacho kusiu. Oh, poko wuok. Poko wuok. Hmm. Aya, Gladys Wanga. Gladys Wanga. Lens ariyo adek. Koro weri ane, weri ane. Lines moko ariyo. Alafu koro mar ariyo ni to koro to sani ochiegni mambo leta. Mm. Hey. Nyakateni Yesu, nyakateni mambo leo. Wach moro mabisa moro waweyo minyalo gombo nyiso jogo eko maber neni gi sani. Joma ni nyagi sani, an aduoko ni ngima na erokamano kuom nena. To ng'ata ng'ata ma nya bede kata gi support moro. Yes, yes, yes, yes. Mm. Nya konyago. Mm. Wer tagombo. Mhm. Lakini en an seche moko koro weche mag finance. Eh, ma seche moko no. Wer tagombo makata ka ng'ato ni chandi, please, please, please. Janeno kaachiel koda ka jawinjo mane taye chenro mar jothumbewa an iluonga kaka marwa thuolo so banan kaendi koda ka atis nyathi ugenya mano bende machopo e giko mar keloni chenro ni endi wachak wara odiochieng' machielo e chenro mar jothum odiochieng' masani bed koda ka odiochieng' samoro inene godiochieng' samoro inene gotieno samoro inene gokinyi bed koda ka sechego eko manyangafu